103-nji mezmur. Rebbe alkyş aýt, eý, meniň janym! Sen nähili beýik, ýa beýik Hudaýym! Şöhrata, şöwkete beslenýänsiň sen. Sen nury don kimin geýýäň, gökleri çadyr dek gerýäň. Sen otaglaryňy suwlaryň üstünde gurýaň, bulutlary özüňe söweş arabasy edinýäň, ýeliň ganatlaryna münüp aýlanýaň. Sen ilçileri ýeller dek etýäň, emeldarlary o-dalaw etýäň. Sen ýeri binýatlarynyň üstünde gurduň, ol sarsmaz asyrlar boýy. Sen ony çuňluklara beslediň, daglar suwlaryň astynda galdy. Suwlar seniň käýinjiňden yza çekilýär, gürrüldiňiň sesini eşidip, gaçýar. Olar daglardan aşyp, Jülgelere, seniň olar üçin bellän ýeriň inýär. Suwlar gaýdyp, ýer ýüzüni örtmesin diýip, olar geçmesin diýip, bir serhet goýduň. Sen çeşmeleri jülgelere akdyrýaň, olar daglaryň aralaryndan akýar. Ähli meýdan haýwanlaryny hem suwa ýakýar, gulanlary suwdan gandyrýar. Gök guşlary çeşmeleriň boýunda mesgen tutunýar, ýapraklaryň arasyndan olar saýraşýar. Sen daglary belentlikdäki mesgeniňden suwarýaň, seniň işleriňiň miwesinden ýer kanagatlanýar. Ynsanlar, mallar toprakdan adygyny edinsin diýip, olar üçin galla, otlar ösdürýäň. Ynsan kalbyny şatlandyrýan şeraby, onuň ýüzüni ýaldyratýan zeýtun ýagyny, ynsan ýüregine kuwwat berýän, çöregi. Rebbiň agaçlary, Onuň oturdan Liban kedrleri bol suwarylýar. Ol ýerde guşlar höwürtgeleýär, Onuň çür başynda leglek höwürtge urýar. Belent daglar, dag geçileri üçindir, baýyrlar, tortuklara penadyr. Ol möwsümleri kesgitlemek üçin Aýy ýaratdy, Gün hem öz ýaşmaly wagtyny bilýär. Gije bolýar, sen garaňky düşüreniňde, ähli jeňňel haýwanlary janlanýar şonda. Aw üçin arslanlar arlaýar, olar Hudaýdan rysklaryny dileýär. Gün dogýar, olar yza çekilýär, sürenlerine girýär-de ýatýar. Ynsan öz işine ugraýar, agşama çenli ol zähmet çekýär. Ýa Reb, Seniň işleriň neneň köp sanly! Sen olaryň baryny etdiň paýhasly, seniň ýaradanlaryňdan ýer ýüzi doly. Ine deňiz, ol ägirt we giň, ol ýerde san-sajaksyz süýrenjiler, ululy-kiçili jandarlar bardyr. Ol ýerde gämiler ýüzýär, deňiz içre oýnasyn diýip ýaradan aždarhaň-da bar. Ryzklaryny wagtynda berersiň diýip, olaryň bar zaňy garaşýar. Sen berýärsiň, olar ýygnaýar, eliňi açýarsyň, näz-nygmatdan doýýar. Sen ýüzüňi gizleýärsiň, olar howsala düşýär, janlaryny alýarsyň, olar öz topragyna dolanýar. Jan berýän demiňi iberýäň. Olar ýaradylýar, sen ýeriň ýüzüni täzeleýärsiň. Goý, Rebbiň şöhraty ebedi bolsun, Reb Öz işleri babatda şadyýan bolsun. Ol ýere seretýär, ol hem titreýär, daglara elini degirýär, olar tüteýär. Men ömür boýy Rebbe nagma aýdaryn, demim barka Hudaýyma alkyş okaryn. Meniň oýlanmalarym, goý, Onuň göwnünden tursun. Çünki Men Reb. Goý, günäliler ýer ýüzünden ýok bolsun, erbet adamlar indi asla bolmasyn. Rebbe alkyş aýt, eý, meniň janym, Rebbe şan-şöhrat bolsun!